بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام حسرت لاشاری افیشل تو حسرت لاشاری ایک باری وال تھوڑی بارگاہ چھ حاضر ہے دوستو امید کرینا کہ اللہ پاک دے فضل و کرم نال تسا اپنے گھر اپنی وستی اپنے وسیب اپنی وسوں دے اتے اپنے پیاریاں نال اپنے اہل و عیال نال اللہ سونے دی نظر کرم دے وچ ہوسو اور کھل دے ہس دے ہوسو اج میں میرے نال موجود ہن لودھراں دے زرخیز مٹی دا ایک بہوں ہی ٹیلنٹڈ نوجوان شاعر پڑھا لکھا انسان ہے پروفیشنل لائف گزریں دے پہ ہن علم دی خدم ادب علم ادب دی خدمت کریں دے پہ ہن کیونکہ او ہک سکول ٹیچر ہن پئے ماشاء اللہ اور اوندے نال نال انہاں دا تعلیم دا جیڑھا شوق ہے اوکوں وی نال نال گھن کے ٹردے پئے ہن اور ایں ٹائم او اپنا ایم فل ماشاء اللہ اپنی مکمل کر گھدی انہاں ڈگری انہاں دی مکمل تھی گئی ہے میڈی مراد ہے سائیں اردو سرائیکی دے نوجوان شاعر سائیں سلیم اختر بہاول پوری سئیں سلیم اختر صاحب کیا حال ہن تہاڈا؟ اللہ دی راہ وچ جناب اللہ دا احسان ہے بہترین سیں ٹھیک ہے سیں تساں سنڑاؤ۔ اللہ پاک دا بڑا کرم ہے بڑا فضل ہے بہوں مہربانی سلیم بھائی کہ تساں ساڈے کولوں تشریف گھن آئے وے۔ اے سر تہاڈا ہم وقت ہے کہ تساں ساکوں یاد کیتے وے اساں جناب دی بارگاہ حاضر تھی گئے سیں۔

تاں میں بڑا خوش تھیندا ہاں انہاں کوں ڈیکھ کے اور ماشاء اللہ تھاکوں وی ڈیکھ کے تھاڈے نال میرے کوں ملاقات دا وی اتنا لمبا عرصہ وی نی تھیا ریسنٹلی ساڈی ملاقات تھئی ہے کچھ تعارف کرواوو حسرت لاشاری آفیشل دے ویورز کوں کہ کیا کیا تھاری مصروفیات جی بالکل صحیح میں اپنا تعارف کر ویسا صحیح میرا نام محمد سلیم اختر قمر نام محمد سلیم اختر تخلص نال قمر تھی گیا سی میݙا تعلق لودھراں دے ہک علاقے موضہ ٹبی گھلواں دے نال ہے سئیں دے فی الحال میݙی رہائش بہاولپور ہے تعلیمی سلسلے دے وچ جیویں تساں تعارف دے وچ ݙسے ہوئے کہ میں ایم فل شماریات ہݨے کمپلیٹ کیتی ہے الحمدللہ اوندی ڈگری وی ساکوں مل گئی ہے دے نال ایم ایڈ وی آپاں کیتا ہوئے دے نال آپاں گورنمنٹ سکول دے وچ ٹیچر ہیں سئیں اپݨی جیڑھی تعلیمی خدمات ہن تقریبا عرصہ ݙاہ سال توں جیڑھا گورنمنٹ سیکٹر دے وچ اساں تعلیمی خدمات اپݨے ݙیندے پئے ہیں تے ایندے نال ساکوں جیڑھا شاعری ہے شاعری دا شوق شروع کنوں ہئی بچپن کنوں ول کچھ ایہو سمے چیزاں ہن جیڑھا سارے معاشرے دے وچ اساں نوٹس کیتیاں مثال دے طور تے ساݙی جیڑھی مخلوق اے یا عوام اے او ادب کنوں جیڑھا دور تھیندی ویندی اے جیویں کتاباں پڑھݨ دا طریقہ کار ہوندا ہئی یا جیڑھا اساݙا ادبی لگاؤ ہئی او ختم تھیندا ویندا اے جݙاں دا خاص طور تے سوشل میڈیا اے اوندی وجہ کنوں اساں جیڑھا اے کتاب کنوں دور تھی ڳئے ہیں تے میں ایں چیز کوں محسوس کیتا کہ کیوں نہ اساں وی آپݨا ایں مشن کوں دوبارہ بحال کرݨ اچ اپݨا حصہ شامل کروں تاں ایں وجہ کنوں جیڑھے اساں لکھݨ دا کم شروع کیتے سئیں تے الحمد للہ ہݨ لکھیندے پئے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سئیں واقعی سلیم اختر صاحب کہ ساݙا جیڑھا نوجوان طبقہ ہے پیا خاص طور کووڈ نائنٹین دے وچ جݙݨ دا اے پب جی گیماں اور انہاں نے آ کے انہاں لوگاں کوں خاص طور ینگسٹراں کوں بڑا ڈیمیج کیتا ہے اور بہرحال اساں اپݨے اوندے آلے پاسے آنے اللہ پاک ساݙے ملک دے اتے اپݨا فضل و کرم کرے سی اور کریندے پئے ہن کہ ڈو زباناں دی شاعری کریندے وے تساں جی سرائیکی اور اردو جی زیادہ کیڑی شاعری تھوڑا کم ہے سرائیکی دے وچ یا اردو دے وچ پہلے تے آغاز جڑا سا کیتا ہے او جناب اسا اردو تو کیتا ہے اون دے بعد کچھ دوستان جڑے اپݨا سرائیکی وسیب دی خدمت کریندے پئے ہن انہاں ساکوں آکھیا بھئی تساں چونکہ وسیب سرائیکی دے وے تے تہاکوں اپݨی زبان چونکہ تہاݙی سرائیکی ہے سرائیکی دے وی لکھݨا چاہیدا ہے ماں ٻولی دا حق ہے ماں ٻولی دا حق وی ادا کرو انہاں دی ڳالھ میکوں تجویز انہاں دی پسند آئی میں اوندے تے وی اپݨا کم شروع کر ݙتا تے الحمدللہ ݙو سال توں میں ہݨ سرائیکی دی شاعری کریندا پیاں اردو جیہڑا میکوں شروع کیتے ہوئے تقریبا میں اٹھویں کلاس اچ ہم تے ہوں ویلے میں لکھݨ شروع کیتے۔ ساکوں اج پہلے تساں کیا سݨدا سو سرائیکی یا اردو؟ اج تہاکوں پہلے اساں سرائیکی دی غزل سݨویسوں۔ پہلے ایندے وچ اے تہاکوں ݙسی ونڄوں کہ اے او غزل ہے جیہڑی ملتان ڈویژن دے وچ پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ گورنمنٹ نے کروائی پچھلے سال۔ اوندے وچ ایں غزل دے اتے میکوں پوزیشن ملی ہے جناب۔ تے میں چاہساں کہ میں اوہے غزل تہاکوں دوبارہ سݨاواں سئیں۔ سئیں بسم اللہ۔ تے میں سݨینا سئیں عرض کیتے سے۔

یقین ایجھاں دوا تے تھی گئے تھی کہ منکر دعا کوں بھل گن اوقات کولوں ہے ودھ کے ملدا اوقات کولوں ہے ودھ کے ملدا رب دی کیتی عطا کوں بھل گن گناہ کریندے ذرا نی تھکدے قبر دی لگدے صدا کوں بھل گن خواب جنت دا روز ڈیدھن اینویں لگدے اے خطا کوں بھل گئن خیرات در در توں ونج کے منگدن جیڑھا میں خواب جنت دا روز ڈے دھن خواب جنت دا روز ڈے دھن اینویں لگدے اے خطا کوں بھل گئن خیرات در در توں ونج کے منگدن سلیم بندے خدا کوں بھل گئن سلیم بندے خدا کوں بھل گئن ایویں ہک سئیں بھائی میں اپنا سرائیکی صوبے دے حوالے نال ہک لکھی ہئی او وی میں تہاکوں ذرا سنواوݨ چاہساں۔ اساں کمپرومائز نی کر سڳدے۔ اساں کمپرومائز نی کر سڳدے ساݙا حق ہے ساکوں صوبہ ڄے۔ ہووے جڳ تے رونق خوشیاں دی نسے منگھدے کجھ ساکوں صوبہ ڄے۔

ساڈا وقت گزردے سی ٹو دے مائی تاں عرض کرے سا سی ٹو ہک روہی دے علاقے دے وچ ہک سب جھاڑ نما ہک سبزی ہے جڑے سالن دے طور استعمال کرے نے ساڈا وقت گزردے سی ٹو دے ہیں بکھ مردے ساکو صوبہ ڈے اساں کمر کڈہیں نہ چپ رہسوں کر فیصلہ ہن ساکو صوبہ ڈے ساکو صوبہ ڈے تے سہی اے ساڈی ساریاں دی میں سمجھو ترجمانی کر گئے ہیں سلیم اختر کمر صاحب کیونکہ صوبہ ڈیمانڈ ہے ساری اور میں اکثر ایک دو پہلے بھی اپنی ویڈیوز دے وچ سلیم بھائی ایک گال دا ذکر جی۔ کیتا ہے کہ اساں علیحدہ ملک نہ منگدے بالکل اساں اساں اپنی علیحدہ- پہچان منگدے اساں ہیں۔ پہچان منگدے ہیں اور یہ ساڈا رائٹ ہے ساڈا حق ہے اور انشاءاللہ سارے نال نا انصافی نہ تھی سی بالکل بیا میں ایک تو کو ایک قطع ہے صوبے دے حوالے نال ہی وہ بھی وہ بھی سناونا چاہساں ساکوں حق دی خاطر نکلنڑاں پوسی۔ جیڑھے سارے وسیب دے دوست جیڑھے پچھاں تھی کے لکے بیٹھے ہن حالی علم بلند نی کریندے پے انہاں واسطے پیغام ہے۔ ساکوں حق دی خاطر نکلنڑاں پوسی دے قانون ظلمت بدلنڑاں پوسی۔ ایویں تاں صوبہ کڈہیں نی ڈیندے۔ ہݨ گروان انہاں دا جھلݨا پوسی۔ گروان انہاں دا جھلݨا پوسی۔ کیا بات ہے کیا بات ہے سونا سلیم اختر قمر صاحب اللہ پاک تہاکوں سلامت رکھے تہاڈی اجا ابتدا ہے اور اللہ کرے کہ تہاڈا نا تاریخ دے وچ سنہرے لفظاں وچ لکھا ونجے آمین سی اور جیویں تہاڈا جذبہ ہے پیا ماشاءاللہ تساں اپنے تھوڑے جہاں وقت دے وچ سارے ناظرین کو اپنا پورا تعارف کرا چھوڑا ہے کہ تساں ہر قسمی جیڑھا نا جتنیاں وی صنفاں ہن پیاں اپنا ساڈیاں انہاں شاعری دے وچ ادب دے وچ انہاں نال تساں ماشاء اللہ اچھی سنجان رکھدے ہیوے اور ایں محفل کو اتھاں ہی اختتام کرے سوں سلیم اختر قمر صاحب اور حسرت لاشاری افیشل دے ناظرین کو اللہ پاک تو کو سلامت رکھے مستر آگو شاد تے آباد رکھے